דאס האב איך געעפנט די ישיבה צו ווייזן א וועג פאר בחורים, אפילו איך בין א שוואכע קאפ, און אפילו מ'האט געזאגט פון מיר וועט שוין גארנישט זיין, דער רבי האט פאר דיר א וועג, נעם א משניות יעדן טאג הייב אן זאגן די ווערטער, זאג עס פאר זיך שטילערהייט, דיינע אויערן זאלן עס הערן, מיך אוועק אין די זייט מיט א קליינע משניות'ל, און איך לערן משניות, דאס האב איך געעפנט די ישיבה, כ'האב אזא נחת שימי. ס'איז מיר אויסגעקומען צו רעדן מיט דיין מאמע, און זי זאגט מיר אז דו האסט איר געשיקט א מעסעדזש אדער א פיקטשער ווי דו זיצט אויפן באס היינט מיט א משנה, מיט א קליינע ספר'ל, יא? מאמע, קען זיך נישט אויפהערן באדאנקען, דו ווייסט, דו האסט גענומען מיין זון אויפן באס? ווער לערנט אויפן באס? אויפן באס? קוים וואס מ'לערנט אין ישיבה, מ'דארף אריינשיקן, ארויסשיקן, נו, נו, און מ'גייט נאר מאכן נאך א קאפי, יעצט מיין חבריא זענען נישט דא, יעצט בין איך נישט דא, יעצט האט זיך איבערגעדרייט די קאפי, יעצט דארף איך גיין נעמען טישוס, בקיצור די די טאג איז דורך, שא, ס'איז איינס, די די בעל קלינגט שוין, אויפן באס, ער האט זיך אריינגעפאקט א קליינע משנייעס'ל אין טאש, ער זיצט אויפן באס און ער לערנט זיין שיעור, דאס האב איך געעפנט די ישיבה, אויסלערנען פאר בחורים, אפילו דו האסט געמיינט ביי דיך אז פון דיר וועט שוין גארנישט זיין, איך גיי זיין אן ערליכע איד. איך גיי זיין איך גיי לערנען תורה יעדן טאג. דו קענסט נישט פארשטיין, דו ביסט אנגעקומען דא ווי א מחותן, דו פרעג דיינע ברידערס וואס זיי האבן מיטגעהאלטן ווי איך האב געעפנט די ישיבה, דו פלעגט ארויף קומען פליס יעדן טאג, מען האט מיך גע'מסר'ט, דו קענסט דיך נישט פארשטעלן וואס איך בין אריבער געגאנגען צו עפענען די ישיבה, איך האב עס נאר געטון אז דו זאלסט האבן א פלאץ ווי צו קומען שעפן יראת שמים, נישט קומען א פלאץ ווי איך גיי קוקן וואטשן מאוויס. נישט קוקן א פלאץ ווי איך קען, אקעי ווייסטו וואס לאמיך מיר קויפן א סמארטפאון און לאמיך גיין ארויפגיין אויף סאושעל מידיע און ווערן אויסגעריסן פון די וועלט און פון יענע וועלט, ס'איז נישט געזונט, טראסט מיך, טראסט מיך, טראסט מיך נישט, טראסט מיך, טראסט מיך, נו, ס'איז אזא פארגעניגן פאר בחורים, ווער וויל גיין מיט אזא סארט שיך? אקעי, אבער מיט די סארט שיך ווי דו גייסט לערן און דאווען, איך וויל גיין מיט אזא סארט העמד, אבער מיט די העמד זיין ערליכע איד, איך וויל, איך בין א פלעינער מענטש, איך בין נישט פון די חשוב'ע מענטשן, פלעינערהייט קענסטו זיין זייער חשוב. ער צדיק, דו דארפסט נישט קיין מאוויס, ס'ברענט אויס די מח, ס'ברענט אויס די מח, מ'פארלירט די מח, נישט אלעס קען איך רעדן, וויפיל איך קען רעדן קען איך רעדן, די אייבערשטער העלפן, א בחור וואס ווארט אויס און ער קוקט נישט קיין מאוויס און ער פירט זיך אידיש און ער טרעפט זיין שידוך און ער האט חתונה, האט ער דאך אזא שיינע לעבן, א זויבערע לעבן איז זייער שיין, א ריינע לעבן איז זייער שיין, אז ס'איז שוין שמוציג דארף מען זיך שוין פארענען, מ'דארף שוין גיין אויף העלפ, און די מאן האט נישט קיין געדולד אהיים צו קומען צו די ווייב, און איינמאל קומט ער נישט אהיים צו די ווייב ווערט די ווייב ברוגז, ניין? און אז די ווייב איז ברוגז ווערט די מאן צוויי מאל ברוגז, אזוי לעבט מען זיך אפ, מענטשן לעבן זיך אפ אזוי יארן יארן, אינדרויסן קענען מיינען מענטשן זיי האבן. שלום בית, אבער אינעווענדיג זענען זיי אזוי, אלעס קומט פון דעם, נעבעך א מענטש היט זיך נישט די אויגן, און היט זיך נישט די אויגן, האט ער נישט קיין געפיל אהיימצוקומען, האט ער א געפיל אהיימצוקומען, וואס דארף איך גיין, וואס דארף איך זיצן אינדרויסן מיט חברים, לאמיך אהיים גיין צו מיין ווייב און קינדער פארברענגען. איך זאג דיר, זיי פאלג, פאלג דיין ראש ישיבה, פאלג די ראש ישיבה, דארפסט נישט קיין סמארטפאון, דארפסט נישט קיין מאוויס.